Onuň ministr kabinetiniň agzalary, hormatly alymlar, professorlar we mugallymlar biz şu gün ýurdumyzda ylmy ösdürmek, ylmy özgertmeleri durmuşa geçirmek bilen bagly Meseleler barada pikir alyşmak üçin maslahat geçirýäris. Maslahata biz Ministrler Kabinetiniň agzalaryny, ýurdumyzyň ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, ylmy-barlag edaralarynyň ýolbaşçylaryny, akademikleri, professorlary, ýokary okuw mekdepleriň rektorlaryny, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerini çagyrdyk. Hormatly adamlar, ylmy ösdürmäge bagyşlanan maslahatymyzyň başynda men esasy sizi we siziň üstüňiz bilen eziz halkymyzy, ýurdumyzyň ähli alymlaryny we ylmy işgärlerini şu gün Berkarar döwletimizde giňden bellenip geçirilýän Ylymlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýan we ähli alymlarymyza we ylmy işgärlerimize mähriban Watanymyzyň mundanam beýläkde gülläp ösmegi, halkymyzyň Bir bolelin, abadan hem-de bagtyýar durmuşda ýaşama ugrunda alnyp barýan işlerinde uly üstünlikler we täze ylmy açyşlary tüýs ýürekden arzuw edýärin. Bu maslahaty geçirmek bilen öňümizde goýýan maksadymyz ylmy ösdürmegiň ýollaryny hem-de ýurdumyzy mundan hem beýläk-de ösdürmegiň Prezident maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ylmyň esasy ornuny anyk kesgitlemekden ybaratdyr. Hormatly adamlar, häzirki döwürde ýurdumyzda ylmy hemmetaraplaýyn ösdürmek, ylmyň gazananlaryny ykdysadyýetimiziň pudaklarynda netijeli ulanmak, jemgyýetiň aň düşünjeni has-da ýokarlandyrmak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Almaň täze, has belent sepgitlere çykarylmagy Bize ýurdumyzyň tehniki, ykdysady kuwwatyny, halkymyzyň medeni derejesini we maddy hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Häzirki döwürde ylma daýanmazdan bir islendik döwletiň durnukly, öňe gitmegini we hemmetaraplaýyn gülläp ösmegini gazanmak sözüň doly manysyndaky bir ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmek hem asla mümkin däldir. Jemgyýeti ösdürmegiň kuwwatly hereketlendiriji güýji hökmünde ylym ýurdumyzyň durmuşynda bir örän möhüm orny eýeleýär. Berkarar Watanymyzyň dünýäniň bir iň öňdebaryjy döwletleriň hataryna goşulmagynda esasy şertleriň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň iki müň sekizinji ýylda kabul edilen rejelenen görnüşi raýatlarymyza ylmy we tehniki döredijiligi erkin alyp barmaga hukuk berýär. Esasy Kanunymyzyň maddalarynda döwletiň ylmy-tehniki işi we onuň oňyn netijelerini ýaýratmagy höweslendirýändigi, ylmy ösdürmäge hem-de halkara ylmy gatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam berýändigini beýan edilýär. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamalaryndan ugur alyp, döwletimiz ylym ulgamynda alnyp barylýan işleriň esasy utgaşdyryjysy bolup çykyş etmek bilen, ylmyň esasy maksatlaryny we wezipelerini, şeýle hem ony ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitleýär. Berkarar Watanymyzyň ylmy kuwwatyny ýokary derejä götermek maksady bilen, biz Iki müň dokuzynjy ýylda Ylymlar akademiýasynyň işini täzeçe ýola goýduk. Akademiýanyň binýadyny geljekde ýurdumyz ylmy innowasiýalar ýoly bilen ösdürmegiň özboluşly merkezlerine öwrüljek bir täze ylmy-barlag edaralaryny hem açdyk. Döwlet tarapyndan ylmy ösdürmek üçin edilýän goldaw hem ýyl-ýyldan artýar, geçen ýene şu maksatlar üçin döwlet býujetinden goýberilen serişdeler iki müň onunjy ýyl bilen deňeşdirilende bir bütin ondan ýedi esse köpeldi. Häzirki döwürde geljegi uly bolan ylmy, tejribe, synag we tehnologik barlaglaryň maliýeleşdirilmegi has-da gowulanýar. Ýurdumyzda ylmyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmak boýunça goşmaça çäreler geçirilýär, ýagny şu maksatlar üçin soňky döwürde biz on million amerikan dollary möçberinde serişde goýberdik. Döwletimiz ylmy ösdürmek, ylmy barlaglaryň gerimini giňeltmek, ylmy barlag işlerini toplumlaýyn geçirmek we olaryň netijelerini önümçilige giňden ornaşdyrmak boýunça ähli zerur işleri hem döredýär. Ylmy edaralaryň we ýokary okuw mekdepleriň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli pugtalandyrýar. Olaryň işine iň bir täze maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary, şol sanda Internetiň hem-de elektron kitaphanalaryň umumy ulgamynyň üsti bilen dünýä maglumatlar binýadyna çalt aralaşmagyň usullary hem giňden ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde alymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, dünýäniň iri ylym, bilim merkezleri bilen, halkara guramalary we gazalary bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin ylymlar akademiýasynyň mümkinçiligi ep-esli. artdy. Sergiler ylym we medeniýet işgärleriniň duşuşyklary aýdyň şaýatlyk edýär. Bu çärelere dünýäniň dürli döwletlerinden köp sanly myhmanlar hem işjeň gatnaşýarlar. Şeýle çäreler olara gatnaşyjylara ylmy we amaly meseleleriň giň toplumy boýunça pikir alyşmaga, hasam bir öz garaýyşlaryny ýakynlaşdyrmaga, gyzyklanma bildirýän ugurlar boýunça halkara hyzmatdaşlygyny has-da ösdürmek baradaky pikirleri we tekliplerini öňe sürmäge hem mümkinçilik berýär. Özara düşünişmek esasynda amala aşyrýan hyzmatdaşlygymyz ýurdumyzyň we beýleki döwletleriň ylym-bilim merkezleriniň arasynda bir göni aragatnaşygy ýola goýmaga, bilelikdäki ylmy, barlaglary geçirmäge, toplanan tejribäni we maglumatlary alyşmaga hem ýardam berýär. Hormatly adamlar! Elbetde, ýurdumyzda ylym ulgamyny ösdürmek üçin sarp edilýän çykdajylar örän köp. Ýöne Alymyň durmuşdan yza galmagy bize ine has-da gymmat düşýär. Sebäbi ýigrimi birinji asyr serişde tygşytlaýjy we maglumatlar tehnologiýalarynyň, ýokary tizlikli kompýuterleriň we iň kämil enjamlaryň we tehnikalaryň eýýamydyr. Biz hem ösüşiň bu ugurlarynyň hiç birinden asla çetde durup bilmeris. Sebäbi, ylmyň we tehnikanyň gazananlaryny peýdalanmagy başarmaýan döwlet dünýäniň umumy ösüşinden, bu ugurda alnyp barylýan halkara hyzmatdaşlygyndan hem çetde galýar. Biz bu hakykaty hem hiç wagt unutmaly däldiris. Şeýle hem, ýurdumyzyň ylmy kuwwaty onuň halkara abraýynyň nyşanydyr. milli baýlygymyzyň aýrylmaz bir bölegidir. Berkarar döwletimiziň geljekki üstünlikleriň hem berk binýadydyr. Hormatly alymlar, professorlar we mugallymlar, näme gynansak-da, Döwletimiz tarapyndan uly goldawyň berilýändigine garamazdan, ýurdumyzda ylmyň maddy-enjamlaýyn binýadyny täzeden dikeltmek we ösdürmek, aýratyn-da, ylmy işgärleri taýýarlamak örän haýal alnyp barylýar. Şoňa görä-de, Ylymlar akademiýasynyň ýolbaşçylarynyň häzirki alyp barýan işleri bizi kanagatlandyrmaýar. olaryň alma ösdürmek boýunça edýän tagallalarynyň guramaçylyk taýdan ýeterlik däldigi mese-mälim hem görnüp dur. Akademiýanyň ýolbaşçylarynyň täzeçe pikirlenmek, döredijilik başlangyçlaryny öňe sürüp işlemek ýetmezçilik edýär. Olar geçirilýän ylmy-barlag işlerini ýeterlik derejede utgaşdyryp bilmeýärler. Şonuň üçin hem Köp sanly ylmy barlaglar bir-birine üzňe, aýratynlykda, alnyp barylýar we köplenç halatda bolsa biri-birini gaýtalaýarlar. Ylmy edaralarda we ýokary okuw mekdeplerinde kandidatlyk we doktorlyk dissertasiýalaryny goramak üçin döredilen alymlar geňeşleriniň käbiri düzümleriniň doly tassyklanmanlygy sebäpli häzire çenli hem işlemeýärler. Şu sebäpli hem, bu geňeşler aspirantlaryň, doktorantlaryň we dalaşgärleriň goramak üçin doly bir taýýar edilen ylmy işden kabul et bilmeýärler. Şeýle ýagdaý Ylymlar akademiýasynyň we ekspert geňeşleri bolan Ýokary attestasiýa komitetiniň ýolbaşçylaryny ýeterlik derejede hem gyzyklandyrmaýar. Biz bu ugurda alnyp barýan işleri talaba laýyk ýola goýmalydyrys. Ýurdumyzyň akademik we pudaklaýyn ylmy edaralarynyň birnäçesiniň işinde düýpli kemçiliklere ýol berilýär. Bu ylmy edaralar netijesiz işleýärler.